ताइए हाँ खेते खेते अलिए ना एको गो गाड़ी घोड़ा तो मिलले ना से पैर दुखाई थे पैर तो दुनिया के हमरा अपने दुखा है भौजी ये बैसू ना तहन बैसू यहाँ हम बैठू कथी करब तऽ देखै छियै एको गो गाड़ी घोड़ा नहि मिले बस के गाँव में तऽ रोडो नहि बनल यऽ खेते पथारे में लोग बाजार जाइ छै से तऽ बुझबे करै छी करियै। अहाँ अरे भौजी हाँ बड़ गोर दुखा गेल अहाँके बड़ ने दुखाइत है देह हाथ सब तऽ- दर्द करैत है सब कुछ लऽ लेलियै ने शादी के सामान हाँ तमान सब तऽ लैये लेलियै लेकिन देखियौ आब तऽ हमर ननद चलिए जैथिन माय हेबे न करथिन ननद चल जैथिन तऽ हम केना रहबै एगो केना भाई रहबै भौजी ये के- रह तऽ पड़बे कर सबके न जाय न बियाह ये कर दे बुच्ची तऽ लेकिन अब एगो भैया तो भैया कामे काज करे चल जैथिन हम अकेला घर में टौआइत रहबे बैठ के अहाँ चल जेबे तो हमरा मन नहीं लगते से बात तऽ हम बुझै छी भौजी अहाँके मोन नहि लागत लेकिन की करबै हम तऽ अहाँके कहलहुँ छलै जे अभी बियाह नहि सेट करू हमर तऽ अहाँसभ बियाह जुटोके नहि लगा देलहुँ बुच्ची ये की करिए ननद चाहे बेटी रखे वाला नहीं ना होय अनकर घर के पढ़ाई होइ छै की करिए लेकिन हाँ। हमरा तो मन न करैत रहे जहन ननद के हम शादी करतो उहे ना भैया झुट्टो के लगा देलकै ओते दूर ओहो में लग में लोग बियाह करे कहाँ हम एतऽ झंझारपुर आ कहाँ उ दरभंगा में हमर बियाह लगा देने है बताओ एते दूर से बियाह करते हमर मनो होते अहाँ आर के मुंह देखे के तऽ हम केना देखबै से कहू तऽ अच्छा फेर चल आइम की कर भैया जैथिन तो बुला उला के ले अयथिन बिदागरी करा के हाँ से तऽ लऽ अयथिन भौजी चल। आइ भौजी हाँ। तऽ हमर बियाह होतै तऽ अहाँ हमरा कथी कथी खरीद कऽ देबै से कनि कहियौ ने कान में के देवे झुमका देवे टीका देवे मंग टीका देवे सब कुछ देवे गा गर्दन में के हार दे पायल देवे इतना चौड़ा पायल ने देबै हाँ, एक एगो तो नंदे हती हमर एकलौता बाप रे आइ भौजी तो कोच बरंग देबै कि नहि हमरा हाँ देहम न तब जा तो सुतम कथी सुहाग रात कथी पर मनाएब हँ सही कहै छै कोच पलंग हमरा दऽ देब आ हे अलना कुर्सी होइ छै टेबुल होइ छै गोदरेज होइ छै ई सब हमरा सब खरीद अहाँ के कऽ- दे दे हम अहाँ हाँ। लगी सब रुपया बैंक में रख देले छियै एक दा सब खरीद के काल चलब ने मार्केट हाँ। तो सब भैया के कहे जे गाड़ी पर खरीद के आ लोड कैले चलू हाँ ओना तो तब बियाह के दिन कमे रहले ना हाँ। भौजी आ पाँच छः दिन बाद तो हम चले जाब अहाँ तब? सबके छोड़ कऽ तो मतलब मोनो नहि लागत ओतऽ पर के अहाँ नहि अहाँ तऽ खानो बनाकऽ खुआ दै छलहुँ सबेरे सकाल ओ तऽ अपने खाना बनबऽ पड़त हमरा सब लए हमरा के करबै पुछतै तऽ? खाना खाय लए भौजी बताओ ओहिठुमा की करम तऽ अब अनकर घरके पढ़ाइ की करम हम कते दिन रखम अहाँके से बात तऽ हम बुझलियै भौजी लेकिन अहें सोचियौ ने एको रति ओहिठमा मोन नहि लगतै भौजी ये अरे भौजी हाँ बताउ हम तऽ जकरासँ बिआह होतै तकरा हम चिन्हबो नहि करै छी आ बिआह कऽ देतै तऽ हमर मानतै कि नहि मानतै पता नहि दाइए मानबे करतै ने जेना हम करै छी उहाँ एगो सास अहाँके है हमरा तऽ सास नहि रहै लेकिन अहाँके तऽ सासो यऽ नन्दो यऽ तऽ इएह हमरा सास ओकरा बहला फुसला के रखबै ने तऽ जेना हम करैले सब धंधा जे जेना मानैले ओनाही सब कऽ देत ओनाही मान देत मानतै हमरा हाँ, मानतै बाप रे तब तऽ ठीक है हम मानबै सबके साउस के रोज हम केस बहान देबै पैर रंग देबै की बुढ़िया के ओठ रंग देबै सब कुछ कऽ देबै बाजार जाइत रहतै तऽ सुततै तऽ तनी पैर दबा देबै गोर हाथ दबा देबै हाँ ठीक छै हम ई सब सब कऽ देबै तब हमरा मानतै ना हाँ बाप रे तब तऽ ठीके है अरे भौजी हाँ कनी हमरा ना ई सब खाना पीना की की बने से सब हमरा सिखा देब कियाकि हमरा नहि आबे नीक से बनबे से पता ना के मछली हमरा नहीं बनबे आबे छै तो हमर घर वाला कहते खाए मछली तो हम केना बनेबे तोर मछली में की है भौजी के देखैली ना बनावे अरे न बना बना के खुआबे छै खाना हमरा हमरा तो थोड़ी बनबे पड़े सब बता दे हम ना फोनो पर पूछले हम तो बता दे हम मछली ले आइम- ले अथी ना पाहुन हाँ। तो धो ले हम ओकरा बढ़िया से कल चला के हाँ। आ धो के ओकरा हल्दी मिरचाई लगा के तर ले हम हाँ। तर के रख ले हम सरसों लहसुन मिर्चाई धनिया सब पीस ले हम पीस के रख ले हम हम्म। आ रख के आ तब ओकरा मसाला के भूज दे हम टमाटर डाल दे हम सब मसाला सब डाल दे हम आ तब ओकरा डाल देबे म- अद- अथी खदका के रस खदका के ओ सुन। इतना बने छै मछली ठीक छै हम बनेबै ने तऽ अहाँके हम फोन करब हाँ। की आ फोन पर पूछ पूछ कऽ पूछ पूछ कऽ हम खाना सब बना लेबै हमरा ननद के तो हम कहियो कुछ करे नहीं दिलिये से हमरा सब बतावे लगी पर तो एकलौती ननद रही कथी करबैये हम कहली जे उएह चल ने हम माय। अपने कऽ लेले माय जब तक जिंदा छले तब तक न भौजी माय तऽ मरि गेले हम दस साल के छले तभिए ओहिके बाद तऽ भैये के सहारे रहल यऽ तब अहाँ से बियाह भेल तऽ अहाँ हमरा माय जकाँ एते मानै छी लेकिन हम की करू भौजी हमरा तऽ किछो बनबे नहि अच्छा आबे न रो किछो करऽ सब नहि कुछ आबे। भऽ जैतै सुनली हँ से तऽ अहाँ ठीके कहै छियै आ ये भौजी हाँ। तऽ हम चलि जायब तऽ अहाँ केना घर में रहबै अकेले ये

आइ भौजी अहाँ तखन जे हमरा कहलियै कि सोहाग रात मन में पड़े छै हाँ तो हमरा ई बात बताइयो ना जे सोहाग रात केना होय छै हम नहीं बुझे छियै सुनू ना हाँ अहाँ के पाहुन आयत ना हाँ तो पलंग पर जैबे बैठबे ओकरा बाद दूध लेके जैबे जे अहाँ के जब अथी करत ना तो कमजोरी महसूस ना होय समझली ओकरा बाद घूंघट जब उठायत तऽ अहाँ शरमेबै लजेबै ओ सुनली लेकिन तैयो हम अहाँके बात नहि बुझै छी भौजी अहाँ हमरा की कहै छी एना करू ने भैया अहाँके संगे की की केलक से बतबियौ ने ओ, भैया भैया तऽ अहाँके कुछो ने सिखले छल नहि सिखने छल हम्म। आइए भौजी नहि सिखले छल तऽ एना केना होतै सिखने तऽ जरूर होत किछु ने किछु तऽ केनहे होत भैया नहि अहाँके, ये जरूर ने। आजकल के लड़की तऽ सब सब कुछ बुझै छै अहाँ केहन लड़की हती केकरो कोनो छोड़ा से चक्कर उक्कर नहीं चलत रहे ई पता है आज हम घर से बाहर कतौ जाय छलिए भैया जाय दे हमरा घर से बाहर कतौ हम तऽ घरे में रहै छलिए तऽ हमरा की पता हमरा कोनो कोनो दोस्ती नहीं है जे कोनो दोस्ती नहीं हमरा बतेते रहे जे हाँ छोरा सबके संगे की करे है नहीं करे घर वाला के संगे की करे अहाँ छिए तऽ अहाँ बताइयो ना हमरा तब ना हमर बियाह होते तऽ हम किछु करबै हाँ तो यहाँ के तो भैया तो कुछो न जानत रहे हम तो अहाँ के भैया के गेली पहले पलंग पर बैठलिए हाँ। ओकरा बाद दूध लेके गेलियन भैया लागी अहाँ के हाँ ओकरा बाद हमरा ना भैया जब घूंघट उठेला ना तो शर्म लगैत रहे लाज लागैत रहे हमरा हाँ ओकरा बाद के तो कुछो भैया अहाँ के ना बस हम की कहली उठा उठा के पटकली उठा उठा के हम अपने चढ़ चढ़ गेलियै? हाँ गे मैं गे मैं बहुत आरो की- सीख गेलथिन बस करे लगलथिन हाँ। आ एगो बात औरो रहे ना हमरा भौजी अपने सिखा देले छलखिन जे अच्छा, नैना अहाँ अहाँ के के? पड़ जायत ना हाँ। त करत आ नहीं करिहन ना त अहाँ उठा के पटक के चढ़ जायम अपने ओ अहाँके भौजी सिखा हँ। देलक ताहि दुआरे तऽ अहाँ से हम पूछै छी अहाँ तऽ हमर भौजी छियै अहाँ हमरा सिखा दू नहि तऽ हम बिसरि जेबै ओतऽ जेबै तऽ हाँ, तऽ चलू ने ओने प्रैक्टिस कऽ के सिखा दैले अब प्रैक्टिस कऽ कऽ हाँ अहाँ कऽ कऽ सिखेबै हाँ ये भौजी तऽ लोक बुझत तऽ की कहत तऽ की भऽ गेलै कोनो छौड़ा मोड़ा नहि ने है भौजिए ने है भौजी पहिले सिखा दे तब ने बड़के अहाँके दिक्कत न